Duw, mae bywyd modern yn rubbish. Ffilmiau yn fwy CGI nac unrhyw beth arall. Cerddoriaeth yn sâl. McDonalds a Subway yn bobman. Adeiladau gyd yn edrych yr un peth, a enwau wir od ar bobl. A hefyd, X-Factor.

Sglein ffug y gorffennol. Waw, mae popeth yn edrych yn grêt nawr. Da chi Star Wars ac Indiana Jones heb i difetha. Come on, midfield, Rubik's Cube, wel, sort of. Da chi Llyfr Idiomeg Cymraeg gan RE Jones, falle taw jyst fi yw hwnna. Gêm y Steddfod, waw!
Helo a croeso i chi gyd i fideo 8 ar golwg 360. Nawr, te mae pawb yn gwybod fod y gorffennol yn well. Dyna pam ni'n trio ail-greu darnau ohono'r peth tro ar ôl tro. Y trafferth yw, fel mae Sean Connery a Kevin Keegan yn gwybod yn iawn, Never go back. Am y rheswm da am beidio, does dim modd mynd nôl ac ail greu yr union brofiad sydd wedi digwydd yn barod ac yn fwy pwysig, does dim modd rhoi at ei gilydd y person yna oedd yn profi'r peth ar y pryd. Mae hwnnw wedi mynd, mae pawb yn newid a pawb yn symud ymlaen. Does dim un ffilm sydd wedi ei ail wneud sy'r un mor dda â'r ffilm wreiddiol. Dim un ail-ffurfiad band mor gryf beth oedden nhw, Duw, hyd yn oed Tories y gorffennol yn well na rhai sda ni nawr. Diolch i Spitting Image o siwr o fod. Felly, peidiwch, peidiwch, peidiwch da chi a ceisio ail-wneud clasur o'r gorffennol.
Beano! Dandy! Blackjacks a fruit salads. Gyd o cerddoriaeth Cwîn. Cwîn?
Be?
Cwîn yn dda? Ok, falle taw dim ffiseg y gorffennol oedd hwn, bach o jin oedd e. Ond mae fe jyst yn dangos faint mor anodd yw e i ddod â pethe o'r gorffennol i'r dyfodol a cadw e yr un mor dda beth oedd e. Un o'r meysydd lle mae hwn yn bosib yw efo gemau cyfrifiadurol. Yym, er enghraifft, galla i feddwl oddi wrth top 'y mhen, gall gems clasur o'r gorffennol yn hawdd gael eu wneud yn dda iawn, gemau fel Oh, dwi'm yn siŵr, elite neu syndicate falle? O, newyddion jyst i fewn, mae elite a syndicate yn cael ei ail wneud gan y cwmnïau Five Live Studios a y Frontier Developments. Wrth gwrs mae Nintendo wedi bod yn byw yn y gorffennol cyn i'r gorffennol cael ei ddyfeisio.
Wele ar y sgrin nawr fideo o landing procedure yn Elite yn y fersiwn gwreiddiol, yr Atari neu Spectrum fi'n credu yw hwn. Wele nawr y fersiwn newydd, tra wahanol, yr un weithred ond gyda heinen gweledol sophisticated modern. Ond hyd yn oed yn y fersiwn gwreiddiol oedd y gêm yn eich annog i deithio'r bydysawd mewn ymdrech i ddod o hyd i anturiaethau arallfydol a wneud bach o cash. Business em up mwy neu lai. Mae'r clasur yn enwog am addo a chreu gêm hynod enfawr am ei amser, bron yn anodd credu sut nath nhw gyflawni'r peth a cramio'r holl wybodaeth na mlaen i ond 128k, ie! Yeah. 128K. A dyma fersiwn gwreiddiol Syndicate Wars, gêm sydd wedi perfeithio y profiad gêm mor gywrain fel bod oriau maith yn diflannu o flaen eich bysedd a'ch llygaid caeth. Ie, yeah, diwna ddim yn swnio'n union fel peth da iawn i ddigwydd i person, ond credwch chi fi, bawd mawr yn yr awyr. a bawd hyd yn oed fwy yn yr awyr ar gyfer gweledigaeth y fersiwn newydd yma. Chi'n gweld yr un gêm, ond nawr yn edrych yn well.
Mae'r ddau gêm yn anelu er mwyn ymddangos ar gyfer 2015. Mae 'na erch yn daclus dros ben iddo fi. Ac falle bod modd o dod o'r gorffennol i'r presennol, ond wneud job gwell ohoni. Ie, ti'n clywed hwnna Steven Spielberg? Ie, a George Lucas, fi'n siarad i chi. Ta waeth, dyma rhan o'r sioe lle fi'n siarad amdano ymatebion i'r fideo dwetha, a dyma Draig byw, Draig fyw ar Twitter yn sôn fod 'na gêm cyn Enaid Coll wedi'i greu yn y Gymraeg. Yym, oedd o'n siarad amdano Ateb ag Atal, sef mwy na lai Blockbusters, yy, wedi greu gan cwmni o'r enw Maxen o Gaerfyrddin, sbel, sbel yn ôl yn yr wythdege. Ac ie, wrth gwrs, ma' hwnna'n gywir, ac hefyd ma' sawl gêm antur testun, sef Text Adventures wedi cael ei greu yn y Gymraeg yn yr wythdegau hefyd, a wna i wneud fideo yn y dyfodol agos fydd yn ôl rhain, y gemau i gyd fydd yn yy sydd wedi ymddangos yn y Gymraeg, wel wna trio ta waeth. Yy reit de, so fi'n edrych mlaen i weld Elite a Syndicate blwyddyn nesa. Gobeithio fydd e ddigon taclus i cael fi i stopio chwarae bach o Hearthstone. Os chi ffansi gêm efo fi, McMorris yw'r enw. Daf Prys ydw i. Chi 'di bod yn gwylio fideo wyth yn exclusive ar Golwg 360, dewch nôl yn fuan i weld fideos eraill. Pob hwyl!